Үзәк дине назараты исеменнән җан күңелдән тәбрикләп сәламлим, бу олы бәйрәмебез мәүлид-шәриф белән, Әссәләмү алейкум вә рахматуллаһи тәгалә вә бәрәкәтүһ! Мөбарәк булсын! Менә бу урыннарда мин иң беренче булдым, бер унҗиде яшьләр иде. Җылый-җылый, кортлардан күтәрелгән вакытлар.

Каләмнең язганы белә дә ант итеп әйтәм, ди Аллаһ Раббул Гыйззә. Син тиле дә түгел. Аллаһтан сиңа олы мөкафәтләр дә бар. Син бик бик күркәм холыкта ди. Менә безгә хәзрәтләргә дә, имамларга, Ленин назаратларында эшләүчеләргә дә Шулай булгач тын, иң беренче кирәге дә күркәм холык. Гыйлем дигәне ни? Әгәр дә сарыф нахуны гына, гарәп телен генә белүне генә, шуны гына үлчәү иттереп ала торган булсак, җә Коръән Кәримдәге аятьләрне ятлау, Хәдисләрне белү белән генә иттереп үлчи торган булсак, ул вакытта кәмәсәли химарин яхмилу әсфара шикелле кенә китап төягән ишектән аермабыз калмый. Йә книжный полкадан, шкафтан аермабыз калмый. Шунырга күрә дә гыйлемне алу гасырлар буена. Китапны тотып уку гына булмаган, остаздан алу булган. Үзен күреп, колагың белән ишетеп, янында булып, шушылай иттереп кенә ул бәрәкәт сеңгән. Укыганны аңлау кирәк, нәтиҗә чыгару кирәк. Менә безгә Соңгы егерме ел буена, бәлки егерме биш дә, без көттек, перестройка башланды, үзгәрешләр башланды, мәчетләр сала башладык. Менә шушы дәрәҗәгә китереп җиттек, и вдруг кем әйтмешли. Килделәр дә мәүлид бидат. Мә,

Шул вакытта да безгә тагылдап килделәр. Үлдең дә беттең. Мәеткә догасы юк, өчесе кирәк түгел, җидесе кирәк түгел. Мәүлиттә изге урыннардан килгән кешеләр безгә дин өйрәтәбез дигән булып мәүлидтә дә битартка чыгардылар. Бүген, әлхәмдүлиллә, патшалары без Инде меңләп-меңләп кеше хаҗга бара торган булса, хәзер патшалары Мәскәүгә килә, Аллага шөкер, менә Камил хәзрәтләр белән бергә патшалар белән дә күрештек. Хәзер пәйгамбәр галәйһиссәламнең газиз ватанында, Мәккәи Мөкәррәмәдә, Мәдинәи Мөнәввәрәдә дә Мәүлид-Шәриф патшаның әмере белән үткәрелә башлады, Аллага шөкер.

Сарык бәтиен күрсәтте, сөенәбез ич. Ә? Тай күрсәтте, сөенәбез ич. Ничек итер балан туганга сөенмәскә? Ничек фәхре алем Аллаһның илчесе туганга ничек иттереп сөенмәскә ди? Ничек иттереп аны ул сөенечне ничек иттереп бидгать дип әйтергә ничек теле күтәрелә? Карагыз, бу буш сүз түгел. Буш сүз түгел. Халифәт төзибез, исламский государство төзибез дип, кешеләрне төзеп, менә шушындый төстәге киемнәрне аларга киертеп, яме оранжевыйларны суйдылар. Телевизорда бөтен дөньяга күрсәтеп. Ни дигән сүз ул? хәлифәт төзүме, исламский государство төзүме? Менә исламский государство булса, хәлифәт булса, бөтенегезне суеп бетерәләр дип өркетү, куркыту, чынында исә шул исем белән Аллаһының диненнән бөтен дөньяны биздерергә тырышу. Шулай түгелме? Ә без аларга ничек экстремистларга, ничек иттереп ул бандитларга, террористларга ничек иттереп каршы дәлил эзлибез, имеш. Ә бу төс атна киченең төсе. Җомга көн кыямәт була торган. Ягъни үзләренчә шул эшләре белән Дәҗҗалның кушуы белән э, Дәҗҗалның кем икәнлеге билгеле хәзер. США и аның янындагылары имеш 60 ничә дәүләт белән Суриядә тынычлык урнаштырырга маташтылар 6 ел буена. Безнең ил, ул илнең чакыруы буенча, ике елда ук Аллага шөкер бу җомышны үтәде. Чөнки Пәйгамбәр алейһиссәлам аның хакында әйтте алдан ук. Үзе исән вакытында ук әйтте. Анда булган шау-гөргә без нигә кайнымыз? Чөнки кыямәт шуннан башлана.

Сабур Аллаһ Субхана ва Тәгалә барсына түзә. Ләкин кайчан адәм баласы бер-берсен ашый башласа, менә шул вакытта кыямәт җитә. Шуларга күрә дә Мәүлид Шәрифне бәйрәм итүебез безнең генә, монда Болгарда гына, сахабәләрнең генә килгән атлапкан урыннарында бәйрәм итүебез аерым бер мәгънәсе. Бүгенге көнебездә без сөенәбез шунысына да, сахабәләр килгәннәр шушында. Ак мәчет ачылган вакытта алдан ук вәгъдә иткән идек. Солтан Габдулхамид хәзрәтләрен дине назаратына биргән ике сакал бер тегенең берсесе монда бүләк итәбез дип тапшырдык. Калганы да бар менә җанында шушында. Шул сакал бөртегенә дә сөендек, пәйгамбәр галәйһиссәламнең гәүдәсенең бер өлеше бүген шәһри Болгарда җата. Ә ләкин, Аллага шөкер, нәселебезнең шушы нигездә бәрәкәт булсын, Алла Тәгалә тик китап кына укып түгел, чын гыйлемнәр бирсен, бөтен илебезгә исман, ислам нурын җәюгә тырыша торган галимнәр, хәзрәтләр җитешсен, дип. Теге вакытлардагы шикеллек, әле моннан унбиш, егерме ел, утыз ел элек шикеллек булган тарткашулардан ераграк булып, бердәм булсыннар илебезнең төнге якларыннан булган хәзрәтләр. Бер сүз дә, Лә иләһә иллалла Мухаммәд Расулуллаһ дип атлап, Аллаһның динен дөрес иттереп аңлап җиткерүчеләр булсыннар, илдә тынычлык, татулык урнаштыручылар булсыннар дип төзелгән академия.

Гоммәт түгел Аллаһның рәхмәте. Шуныңа күрә Аллага да шөкерана, илебезнең җитәкчеләренә дә бу академиянең булуына Президентыбыз Владимир Владимирович үзе хуплауны бирде. Аның хуплавы белән дә нитте. Беләсез, моны акча белән генә дә булдырырлык түгел. Менә шуның өчен кадерен дә белик. Кадерен дә белик.

Шулай булган вакытта без кардәшләрчә яшәргә тырышырга тиеш тә. Син кайсы назараттан, син каян килдең, Пензаданмы, фәләннәнме, тегеннәнмен дип бүленә башладык исә, кем иярсен безгә? Ул игиллардан, халифатчиклардан нинди аермабыз кала, әгәр дә шушылай торып бүленеп яши торган булсак? Үтә китә гомерләр, 60-70 ел гомер. Әҗәлләребез һәркайсыбызга да җитә. Әле генә менә әйтеп утыралар кешеләр, белгән кешеләр, дөньяны таныган кешеләр. Аңнап булмассың, теләсә кемне тәртипкә куеп була. Ну, муллалар белән артистларны һичбер җайга кертеп булмый бит дип әйтәләр. Нидән? Көләбез. Бу Безгә бик зур бәя, артистлардан бернинди аермабыз калмады дигән сүз. Ни өчен? Ул вакытта без үзебезнең вазыйфага һөнәр иттереп, профессия гына иттереп караган булабыз. Әгәр дә имамлык эшенә, надзораторда хезмәт итүгә, анда шоферлары, охранниклары, секретарьлары карасын ди, мөфтиләр, Имамлар, мөәзиннәр, остазлар, әгәр дә профессия гына, хезмәт кенә, ашарга, икмәк табырга бераз май да җагырлык булсын, икрасы да булса шәп булыр иде, чүчи булса да ярый дип кенә йөри торган булса, ул вакытта безнең артистлардан бернинди бәябез калмый. Аермабыз калмый ул вакытында. Бу Аллаһның диненә хезмәт.

Вәгъдә бирсә үтәми, анарга бер әманәт тапшырылды икән, ул вакытта анарга хыянәт кылган. Һәрбер мәхәлләбез дә, һәрбер мәчетебез дә, Ватаныбыз да, гаиләбез дә, менә бу академиябез дә, мәдрәсәләребез дә Аллаһның биргән әманәте. Шушының өчен Аллаһның бәрәкәте өзелмәсен. Менә бу сабый җегетләргә, мәдрәсәләребездән укып, шушында килеп, хәзер магистратурасында, докторантурасында укырга дип килгәннәр икән, Аллаһ Тәгалә бәрәкәтен бирсен дә, өзмәсә иде. Кыямәт көненә кадәр шушында азан тавышы яңгырап, Мәүлид Шәрифне, елына бер генә көн түгел, гомеребез буена бәйрәм итәргә, Расүл Әкрам салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең өммәтебез дип, ә без генә түгел, өммәте.

Хак дин берлегенә ышанганнар, кардәшләр, фа аслиху бәйнә ахавәйкүм. Аллаһ Раббул Гиззә мөбарәк кылсын бәйрәмнәребезне. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләмнең өммәте булганыбызга җир күгебез белән куанып, ләкин башкаларны да биздермәскә, теге экстремистлар, террористлар шикелле иттереп йөрүләрдән, йә аларга ошаулардан Аллаһ үзе сакласын. Илебезне дә, бөтен галәмне дә.